Ee, dumelang bagwera ba puku. Lehono re ile go lebelela sereto sa rena sa go ngwalwa ke Malebana FJR se bitšwa gore ga se ka phošo. Seo re ileng go se lebelela, re ile go lebelela moko wa sereto goba tšona dikgopolo tše e leng gore sereti se a di hlagiša mo seretong se. Sereto se se fela se gakantšha ba bantši. Seretwa Goba se go retiwago ka sona, ke ngwana yo e leng gore o a seleka gomme leina la gagwe go thwe ke Ntši. A re lebeleleng gore na go diragetšego ka, go diragetše eng ka yena. Sereti se re ga se ka phošo ge tše di diregetše. O ra gore ga go makatše. Letšatši ka letšatši batho be ba lla ka ngwana yo ka baka la gore o a seleka. Go thwe, diyanokeng, ge ba bolela ka diyanokeng ba bolela ka basetsana ka seboka sa bona gore ba be ba mo roga e bile ba mo tlhasela. Ba mo tlhasela bjalo ka mpšanyana e tlhasela mmutla. Go ra gore ka mokgwa be ba tloga ba sa mo rate ka gona, be ba re ge ba mmona e bo e le sa lebelo le mpša. Go ra gore ba ba sa mo rate, ko re ba mmona ba šišimišega. E, ba re a ka phologa jwang thorwana e tee, go ra re e, ngwanoga ga bobe e le ngwana a le tee. Ba re go na le seema se se rego lefotwana ge e se la gago o le tlhobalegaela, go ra re ngwana ge e se wa gago ga o mo kwele bohloko, fa go ra gore ntši wo wa Modimo o ba hlaselwa Ntle le kwelobohloko, balobi be ba mo hlasela. Ba koša bošego go šupiwa baloi gore be ba mo hlasela. Gape-gape, ge ba mmone be ba tia motswiri, ba re nxa. Ba tenega ge ba mmona. Ee, gape-gape, sereti se hlalosa gore metswiri le dinxa Ke di bitša, ke dilo tše e leng gore manaba a motho a di šomiša. Go ra gore batho ba ka moka babedi manaba be ba reba mmona ba ba selekega. Ba re go dutlišwa madi goba go dutlišwa bobethe, bobethe ke madi ke go e be e le bogobe bja ka mehla. Go ra gore ngwana wa Modimo o ba a bethwa ka mehla le ka mehla. Go gobatšwa e le seo se mo diragalelago letšatši ka letšatši. A itiwa, a tulwa go šoro, wa gagwe monwana wa ripša ka selepe sa bogale, ka ge ke tlhalositše go thwe o be a se le ka ngwanokhi, mo e lego gore ka nako ye nngwe ba ile ba ba ba mo ripa le monana, le monwana. A gobatšwa setlogolo sa Kaika le Ndlambe. O phologile lehu ka mahlatse, o nyakile go hwa. o thutšwe ke sefatanaga gomme a phologa. Batho ba rile go kwa gore o thutšwe ke sefatanaga, ba dumaduma, ba bolabola, ba bolela ka yena. Ba bangwe ba kgotsa matla a Modimo. Bangwe ba bolela ge ngwana yo a nyakile go hwa. Ka moswane, Ba itira o ka re ba a mo rata. Sereti se re, Ka moswane ba le tsošetša bokamotšhitšhi, go ra re batho ba tla ka bontšhi go tla go tlo mmona. Lentšu le la bokamotšhitšhi go ra re go tshwana le motšhitšhi wa dinosi. Motšhitšhi wa dinosi ke dinosi tše dintšintši. Bathušane le batho ba go hloka nnete. Bathušane le batho ba go hloka nnete go bolelwa ka ba Llišane le bo Menomašweu. Go tlo, ge ba tlo mmona morago ga kotsi ya sefatanaga, go tlile batho ba e leng gore be ba kwele bohloko ka nnete le ba e leng gore be ba tlile fela ka taba ya go nyaka go bona go tlo re swine. Um ba re ke mohlolo gore o ka ratwa ke batho ka moka. Gantši mo bophelong ga nke re ratwa ke batho ka moka, le mo gontši go bile jwatše, le ge e le gore go be go na le bao ba mo hloilego, ba bangwe be ba mo rata. Tlhaselo ya ka bomo batho ba e lebeletše, go ra ba re, Ye ke tladimothwana, magadimetša le eja motho. Ge ba bolela ka tladimothwana ba bolela ka maleatlana, mathaithai, gore a e bile mathaithai a e leng gore a tlhagile letšatši le eja motho, go ra re ke mathaithai ao a tlhagilego letšatši le hlabile, batho ka moka ba lebeletše ka mahlomagolo, go bolela gore tširomatlabi matlabatlaba ba mahlo a dirunya. O ra gore batho ka moka ba ile ba tlabega ka tiro ye, batho ba go ba le mahlo a magolo. Ge ba bolela ka mahlo a magolo mo seretong, ba no ra gore batho ba go bona, ba e bone tiragalo ye ya go tlaba mafoafoa le go a hlameditšwe ka dikapolele. Batho ba ile ba makatšwa ke tiragalo ye gomme ba bolela ditaba tša go fapana, ba e swantšha le dilo tša go fapana. A nyaka go hwa ge letšatši le dikela. Ngwana wa Modimo o nyakile go hlokofala letšatši le dikela. Re rapediša bophelo bja gago o le bookeleng bja Mankweng. O rile o thulwa ke sefatanaga. gomme a ya sepetlele sa Mankweng fao a ilego a wela ke maruri a fola. Sereti se re nke a ka tšama a hlotša-hlotša a eya sekolong. Sereti se ra gore nke a fole gore le yena bjalo ka bana ba bangwe a kgone go ya sekolong e mpe a hlotša-hlotše bjalo ka bona le yena a eya sekolong moo e leng gore bagwera ba gagwe Ba mo letile ka tloafalo. Ee, batho ba bagolo ba re re dipoutswa, re ketekile a bjalo mathaithai. Fa go hlalosa gore rena bakgalabe goba rena batho ba bagolo, dilo tša mohuta wo šetše nkile ra di bona. Le ge ee ba re siuki, le ge Re ka ithintha segomaretše. Le ge re ka itlhotlhora ra re rena ga re tsebe se se hlagilego, eupša se ka se phumulege se diragetše. Gantši seema se se ra gore ge motho a dirile selo, le go ka botša batho wa re na se ke se dire selo seo, wena ka pelong o a tseba gore o se dirile. Lehono re itšhatšharetša go ba ba moriri kgomo. Ba re lehono rena re ipona o ka re ke rena batho ba go hloka molato. Batho ka mehla ba rata go go fa batho ba bangwe dika le go ba sola gore batho ba ba dira diphošo, ba bona diphošo tša batho bao. Eupša motho wa gona a lebala gore yena ka boyena O na le diphošo tše nkileng a di dira, eupša ga di bolele. Sereto se se hlalosa gore ngwano a se yena a le tee wo e lego gore o na le mafokodi. Batho ka mokana ga rena re na le diphiri, eupša tša rena di pipilwe ka mesela. O ra re ke diphiri, ga di bolele. E, o fa mohlala fa, o re ba bangwe ge ba be ba sa gola, be ba utswa dikenywa ka mašemong, ba di loma. Go loma ke go uja dienywa mathomong ga ge go buniwa. Ba re be ba eja dienywa tša balemi pele ga ge balemi ba ka thoma go di ja, beng ba tšona ba ka thoma go di ja. Eupša dilo tšeo ga di bolelwe, ka moka re bolela ka Ngwana o wa Modimooki. Ee, sereti se re, Ka mokana ga rena re na le diphošo, a re tlogeleng go sola batho ba bangwe. Gape-gape se bolela gore Ngwana yo nke a ka fola, bao ba mo hloilego ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba hwe, ba hwe ma, ba hwe matwa goba ba, ba se thabe, ba se thabišwe ke seo, gomme yena a tšwele pele a bapale bjale ka ngwana o mongwe le o mongwe. Ke ka mokgwa o e leng gore dikgopolo sereti se di tšweletša ka gona. Seo ke ilego go se dira, ke ile go tšea, eh, sereto se, Ka bea le tlhaloso ya ntšu ka ntšu goba lefoko ka lefoko gore le kgone go kwešiša gore na sereto se se bolela ka eng. E, go na le video e nngwe gape-gape mo e leng gore ke lebelela ditlabela. Divideo tše tše pedi tše ga di tshwane. Ye e lebeletše moko wa sereto goba dikgopolo tše e leng gore sereti se a di tšweletša mo seretong. Re a leboga ge e le gore re a o kgahla ka tše re di dirang re like nka no sa re like gore re kgone go direla tše dingwe di video re a leboga